A tirotiro kau ana rapurapu kau ana kei hea rā aku manu tiutiu o ngā rā. Ngā tini mate e tiraha mai nei e tira atu nā kei ngā tini marae kāinga o te motu. Takoto koutou i te waka tīwaiwai, haere ki o tō tupuna o Hine-nui-te-pō, ka tere koutou, ka tere koutou, ka ngaro i te tirohanga kanohi. Hoi anō te kōkanga ngākau tangata, ka mau tonu, ka mau tonu. E mau nei i roto i ngā ngākau o mātou e noho mai nei, o nā wai i teka, tēnā koutou. Oh, tēnā koutou e ngā hoa, e ngā hoa. Tēnā, rongo atu ana koe i tērā tangi ko ngā, ngā turi wēne e weriweri ana. Ā, ko tā tātou kaupapa i tēnei rā ko, ko te reo rawe, ko te reo o te rangatahi. Nō reira, e, e hia rangatahi e noho mai nei, Tahi, rua. Tahi, rua, uru. Āe, e toru me te hāwhe pea, wera me kua kanga atu koe hei hāwhe. Ka pai koe te hāwhe. Āe. Ā, ko te kaupapa tuatahi hei haka mahana noa i a tātou, he kaumātua mā, tipuna mā, e panga atu ana i a kourua koutou ki te ao o te rangatahi. Nē, ngā rangatahi o āianei, mātou ngā rangatahi. Ā, ko ētahi kōrero ngā kīwaha o ēnei rā. Nā, māku e kōrero atu ka to, tā koutou mahi, he whakaaro he āpea te tikanga o tēnā kōrero. Ka pai? Te kōrero tuatahi, e pēnei ana, um, You left no crumbs. He āpea te tikanga o tēnā kōrero, Matua Lynn, he whakaaro wōu? You left no crumbs? You left no crumbs. Āe. Kore ratou e, kore ratou kia, oh Matua Len, you left no crumbs, ka pehea oha ka roki wena korero? Kore kou e whakaaro nga rei hea koutu, pau katoa nga kai, kei au te kai, kore kou e mea toi ana. Ae, ae, ko kona ano oha ka roki. Ae, pau mitimiti nga kai. Umm, no, kahore, te tikanga o tenei korero e korero mihi ki tetai pera rawa te pai o ana mahi. Horekau mea e toea ana, horekau he wāhi kongakonga, he crumb, he āturaini e waiho ana, pērā rawa te pai o ana mahi. He tino mihi tēnā. Āe. Nē, tika ana? Ko koutou katoa e mōhio ki tērā? Tika ana, āe, āe. Āe, he tauira ka tū ake ki te marae, he tohe e haere ana, kātahi tētahi kaikōrero ka rawe, ka nui hoki te pai o ana kōrero, kua kapi ai ngā take katoa o te rā, Kua, ina, horekau he kongakonga, he kai mate iwi. Teka. Ea te kongakonga kia koutou? Crumb. Ea te kongakonga ki? Ko nga toenga kai. Ae. Ae. Ae, taua mea te. Kaore e toenga mihi, kaore e toenga aha, i te mea ko pau kei tera tangata na te tino pai. Ko kehi marika. Engari e koro Pakea tia ketia nei kai te tera koro, kaore kororo Maritea. No, ae, korero Pakea noa iho. Left no crumbs. Oh, no, mā ngā tamariki hauka Māori, pērā anō te kōrero, horekau he kongakonga. Āe. Tēnō, mihi tēnā. Kia ora. Hei aha te mihi rangatira? Tae atu koe ki te marae, e te matua, horekau he kongakonga. Me pērā rawa te karawhiu. Ka pai. Te kōrero tuarua, nē, e mirimiri ngā haka aro. Pēnā tō kōrero mai, ka, ka, ko kei te kāinga rapu kei maku.

Ko te napinapi, nāku hoa tērā, napinapi. Um, koirā te whakamāramatanga o tēnei kupu, mena ai, he āhua o rite ki te horekau ngā kongakonga, mena kua mīharo ake ngā kororo tētahi, ka whiua te clock it. Ai. Like mena he tautohetohe pea, and kei te toa tētahi, mm, clock it. Āe. Like, kua oti koe i tērā tangata. Āe, teka. Nā whai. Ānipe e kōrero tino haka mīharo. Mm. Ka pute ai mēnā e taupatu, āe, pai te taupatupatu. Engari, kore ana koutou tēnei reo i ngā wā katoa? Āe. Āe. Tēnā, ko tērā ko te take kua rēnei te atu ki ngā tikanga o te ako o ngā rangatahi. Anō kia haere. E kōrero, e kōrero ana ki wā rātou reo. Haere i te mea mea hou, aua kīwaha pēnei ko taka te kapa. Ehara i te mea he whakaaro Māori, engari he whakakitenga i a koe i tō ao. Nō reira, ka whakakīwahatia au ēnei momo āhuatanga. Āe. Nei runga i taku tino tautoko i wēnā kōrero, ko kia clock it. Tino tika wēnā, taku tautoko tēnā. Tērā pea te whakamāoritanga o taua kupu, haramai. Haramai. Haramai. Haramai, āe. Āe, haramai. Te kōrero rā, ko taka te kapa, kei Kei roto tonu te rārangi i tō kai te reo? Kāore. Kua hāunga kaumātua kei te reo Kōrea ēnena nei. Kua takahia ake tā kau te ānana mō te, tērā, tērā āhua kōrero. Kua taka te kapa. Āe. Oh, e kōrero pērā ana au ki ngā tamariki i te kura, kāore au mōhio pēnei e taka ana ngā kapa. Nōku, oh, ko Tuka te kapa! Mm, pera ratou. Rani pe kaore pe maramatanga ki tena korero. Yeah, taku mohio te rawa taka te kapa ko, ko marama ia ene. Marama. Ah, ah. Ka pae ke waha, no tenei ah, kahore au marama ki tenei. Hoi no anei nga mahinga tamariki pene. Six, seven.

Six, seven. Ko ngā koro whakamārama um, kua tukuna ki au mō tēnei six, seven, he aho rite ki te uh, mena kore koe e tino mōhio, nō reira ko, kua homai tētahi te uh, options me ki, he hena koe ki te haere ki te whare hokohoko, ki te moana raini. Mm, six, seven, like, kore au tino mōhio, koera te whakamāramatanga. Mā whae moe ki ho, koe tana koro, ne? Ho. Yeah. Kore ia mohio ki te ao aenei o no whitu. Engari me homai e koe, e me te reo Merikana, he aha i pera ai, te akahuatanga, ae, i a koe korero nei reo Marikena ke tena, i ahu mai tena korero i Merika? Ae, i te tiki toki

Nga takotoranga ne, koe e kia he rangirua. Na, tahi, rua, ko marama. Koutou ka peke atu ki te ono me te whitu. e kuare tonu ana. Aue. Aba, e mea anō ko te, ko te ora. Mm. Mm. Te ora. No hea tēnā hakaua e ora ke? Ka haka. A, u, re, a, ora. Ora, ahoi, marama nana tenei, kupu pāka tena, mai ra no. Ko te ora, ko te, ko te wairua tera o te tahi mea nei. Ah. Na ko te te apitihanga ki tena, ki ana rata, oh he ora farmer koe. He ora farmer. He tangata kaha ki te whakaputa i ngā vibes, papai. Me pēhea tēnā e hāngai ki Tānekoro nei Ora Farmer? Koia i mōhio he rangatahi ia, me te mea mārama ia ki tēnei. Āe, whakarongo mai. Puta tō hāwhe rangatahi. Or a farmer, ne? He, um, he kaimahi pāmu koe. Ai, ah, pāmu. Engari, hea te hua e whāngi ana koe? Ah, e kararehe. E. Ko te hua, ne? O, o, o te mahi o te kaipāmu. Ah, te hua. Mm. Koia. Ka awatina o ngā rau e wā roto wā koutou. E awa ki au ki te mahere ki te araku raku i takuta. Mō te... Mō te tino whakamāramatanga o te ora whāma nei. Mō te tāpiritanga o tēnei mea te whāma ki taua kupu. E mārama ana koe ki te ia o te ora, e te whakaaro ake Ā, taihoa ake te ora mō te aptitanga o tēnei kupu te whāma. Mehemea ka haere au ki te toa ki te hokohoko, ka hoki tētahi pēke kumara he kumara ōku. Engari mehemea au he kaipāmu mō ēnei kumara, kua nui, kua rarahi hoki ōku kumara. Nō reira, kua maha. Mō te tangata e rite tonu ki te ora, he mēnā he ora whāma koe, kua maha hoki tō ora.

Anei te tai anō Apiteanga, ka haere, ā, inā tau nei, tātou ka haere atu ki Toi-tū-te-reo, ka tae ōkawa atu te iwi katoa, tae mai a koe me ō pūtu, ā, kaupoi nei, me ō kākau kaupoi nei, ka kimi te tangata, ā, he ora tō tērā tangata, horekau ōna warenga mō te aha kua tae mai, He koa kua tika tērā kōrero ki a au, nā te mea, e te taki mau kamupita e Kerere, koia tērā ko taku maima i pāmu. Koia noa i tika ai. Hoi nō mā, kei te tēnā kupu e pangapanga haere, hei tia, he aha te mahi a te tangata e? Āe. Te tangata ō Rawhame, e tino mihi tēnā. He kupu whakarite. Āe, koia, kupu whakarite, koia ngā kōrero a ngā tupuna tiki i te taiao. Kupu whakarawa atu. O ēnei rā. O ēnei rā. Kupu whakarite o ēnei rā. Ko kore koe mō. Nāku tēnei e takohoki a koutou, whakarau atu. Haka taukingia. Kore koe mōhio, Anipea, i tō tangihanga koia ngā kōrero o mihi ki runga ki a koe. E te matua, e te ora farmer. He rawa. Kua oti kē aku tamariki te ako, kaua e nā tū iwi e tukuna mai ki taku hui matua. Koia te mea ka tae riha ki runga i te pae āhua ki te taha o tō whakaaturanga. Yeah, yeah. Ina pērā mua anō nā wai mai. Or a farmer, eh? Horrible farmer. Tata tonu kia pērā e. Angai mauri atu. Au e. Tano koe ka rongo i enei koro i toa koto. Nē, koinei i ngā... Rawe. Mā tātou ai, hapa mauri. Haere tonu, haere tonu. Hapa. Te mea tino pai ki te nuinga o ngā wāhine, mā ngā wāhine tēnei kōrero, ko te slay. Kia? Slay. Nā, kite ahau i Chelsea nei, kia, e, ko, tino slay. Tino slay tō hanga. Tērā koro? Ai.

Ā, nau tauhou ana taku tinana ki na mai. Taka tāpui, ni? Oh, kahore. Ā, puhi ana, e pera ana, ana, hore kau e pera ana. Ā, me hau koutou. No, hokau? No, oh no, koia te, he, I have a pen and a sleigh. He kōrero tonu a Hakanui tēnā. Ka nui ana i te aha? I te āhua, i te ātaahua, te pai mai o te hanga. Mēnā kore koe he ātaahua o te hanga, me pēhea te. Ko kore koe me hea te whai. Me pēhea te, me pēhea te, te, te rere te ringa. E pēnei ki. Hara mai, hara mai. Āe. Hau he ko. Horekau ko mutu tatou ki te hu te pai o te hanga ki nga kotiro. Ooh ai. Ko mutu kei wena korero ko slay nge ata. Ooh like that. Teka, teka. Ooh tino kamakaka mau koe te piki mai ki te ao. Te slay, rongo ai waenganui aku matua. Engari he kupu pea. Mō te wahine ki te wahine, ki te whakakaha i a ia anō ki te whakaputa i tōna ātaahuatanga. Āe, teka. Pēnā, tae mai koe ki taku kāinga, ko konā oku hoa, nē, hakarite ana mātou mō te pō. Ka kore te tāne e mea atu ki te wahine, oh, slay. Kua karo kē, kua takatāpuhi ia. Yeah, oh yeah, i te mea atu koe ki te taiwahine, oh, ka pōhēhē mai te wahine, oh, he takatāpuhi koe, pea? Yeah, tō kā mōhio hoki. Ai. Rangatahi. Ai. Tangata mōhio koe wēnā. Āe marie, ka mutu e rere noa ana ēnei kōrero i roto i a koutou whakawhitiwhiti kōrero. Āe, tērā pea te whakamāoritanga, ko kite au i runga i ētahi pae āhua ko te katoa rehe. He kupu āhanga nanaki ana engari he tino mihi ki te āhua o te tangata. Nana, i te kōrero nana kia nako o māramau. Āe, ēnei nā koutou, he aha te mea mō te tāne? Oh, hea te mea mo te tane, me te? He, he Riz? Ko e te korero nga tamariki mo te tane? Ia, ia. Ho. E korerotia ana te Riz i anei, ko to raini te ra ki te na kupu. Ko to te ra kupu. Ah, ai. Hea. Ko piua ki te taha. Hea tetahi mo nga tane? Hea tetahi Kāre tino he kaha ake ngā wahine te whakamahi ēnei kupu i ngā tāne, nō reira. Tērā pea ko te king. King, ai. King. Short yeah, king, yeah. Short. normal king, ai ni. Ai, ai, tau Ai, ko te king, ai. ka, ka Ua, apiti atu. Haere, mo ngaro haere mao. yeah, yeah. Nā, ka tiki ake i te kupu king, ai. ka tāpiri ake ko tētahi kupu āhua mō te tangata. Ai. Ako e tangata popoto nei, pai te hanga, short king. Mm. Sure what? Koia te karanga nei ki nga tane. Engari te mate o tena, ko tetae hawhe o tena koro he mihi, ko tetae hawhe he taunu ke. Teka, teka. He. Pena ko raro iho te tane i te ono putu, ko kiia ia he short king. He kingi poto. Erangi e kingi tonu, erangi e poto. He mihi, he mihi tonu tena. Ae, mihi. Erangi he hakamahara tonu ki a ia, poto iho koe te ono putu. Kia kaua koe haka hihi. Nei te slay, he tino mihi rawa atu te. Ai. Ana te slay, ronga e, i wangani o tawa mātu i mua, tī hore hore pai te tarau. Oh. Koe kētera, koe kētera ko te slay. He aha ngā kōrero haka rarata wahine i a Kaurua? Kaurua kaupoi rangatahi nei. Nā, ma, ma māua ko Charles i kite tāne papa, ū, tirohia tēnā king, nei pērā te kōrero.

Me mea atu tua tahi. He mea kikī i ora nau, he mea wahine pahure nei i waho rā. He mea ko taku. Pai tēnā kiko. He moe tō kiko atu ki te kāmera, me whakamōhio atu ki ngā iwi. Pēnā e Tāne, e noho atu ana ki tō wāhine, i mea atu ki tō wāhine, kaua titiro ki te kāmera, kei. Kei ātahungia ai te aroha. Ara mai menei. Ālingo nē. Ālingo. Āe. Pea te tera kupu te period. Ae, period. Oh, ae he aho orite. E, e, e tona ana tena kupu? Ae. Tona? Ae, ae. Oh, yeah. Tino penei ana te wairua. Ae. Penei. Ae. Maramai koe ki tena, e reo a tuna na reo waha, period.

Auē. Na, koma. Koma. Nā, e ā-tikanga o tērā, kōrero Hokea. Hokona i, i, i mutu noa. Auē. Koma. He aha, he aha anō te, te ringaringa mō te period? Peri, ahua, pēnei ana, ne, horo, Period. ko mutu. Ko kēhi, ne, ko kona tuairua, ko kēhi. E whakaoti ake i te wāhanga. Nei. Ko te mate kei wēnei mea ringaringa katoa, māku e titiro i ana he tohu takatāpui, engari, kua riro katoa i ētahi katoa atu o ngā kupu nei. Mēnā ngā rangatira i hore kau e whai ringaringa au pēhā?

Pai ki ngā rangata i ēnei wā. Ko haku korengia taku pae āhua me taku tiki toki nā kua hanga ngaro au i te ao taiea. Ki a koe ētahi? Ahara i te mea pai. Oh no. Kāre au e tētahi. Āe, koia ngā mea matua, nē? Āe, koia ngā mea matua. You ate that up. Kōrero pērā, āe. Kei konā anō me te wairoa o te You left no crumbs, oh, you ate that up. Oh, yeah, well, nā, ki tērā i huri ki te reo Māori. Tēnā i a tātou e kura nei mō ngā, yeah, mō ngā, mō tēnei reo hou. Ia te tai a Koro Nui Roto taku whare nā ko kōtiro, Big Back. Moe ana koe ki tēnei kōrero. Big Back, yeah. Big Back. Ka roa hau nō kūara nā hake tikanga o te rakoro, engari te roa, He ronga nei te kōrero nei, ā, tae ana au ka mārama, e kore ana mō te, e, te, te kaha o te tangata ki te kai. Ki te kandera? Āe. Yeah, big back. Big back. Te aha te māramatanga o te rā? Kaha ki te kai. Oh, yeah. Big back. Moe ana koe. Engari, hore au moa nei, he aha i big back nei? Nō te mea, nō ki au, ina kaha tō kai ko tō puku kē ka tupu ehara i tō tuarā, nē? E Rangiwetai, tānga te pērā rawa te nui o te puku, kua nui anō te tuarā.

No, na, na, koia, koia no tera ko taku haka Maori tera koro, ka rongo e aku kotiro koro Big Back ana, na, ka huri he au ki te reo Maori, kia utu noa te reo i roto i taku kainga, Pukumuri taku koro. Pukumuri, oh, Pukumuri. pai tena. Well, koe hoki tera ne, ko te tikanga o te koro ne. Aye, ma nga tamariki. He puku e tupu ana i muri. Mena tika, mena tika ana tera, he puku. Mm. Ngā tamariki, mā rātou whakamāori ki ana rātou he piki paki. Mm, piki paki, eh? Ai, engari ngā, te, te, tēnā kōrero mō te tangata kā ki te kai. He tangata kā hau ki te kai, ngare kore kau taku, taku tuare. he, he, he puku mai. Kuira. Kuira pātene, ko wai te namo mō tangata? Ai, hū. Yeah. Ā, hono, koia, koia ngā, ngā kōrero o ēnei rā. Kia kaua kōrua e noho mokumoku i roto i te ao rongōna i te reo, ko noho kuare, nā, ko konei e māramatanga ki a kōrua. Ka raha ki te wiki o te reo Māori ko Mutunga. Kei tēnei ko tōna Mutunga. Āe. Hono, e tino rautaki tēnā nei ki te tōtō mai ngā tamariki ki te kōrero Māori. Kite ana i roto i ngā kura, ko ngā tamariki pai kē rātou ngā reo, tino pai, tino rawe. Nā, ko ngā mahi a ngā kaiako i ēnei rā hei tāku he haka Māori anō i wēnā kōrero. I te mea tere e wā, nā ngā kaiako i haka Māori i ngā kīwaha o ērā rā, me he tē ehara i te tē hono, ko wai kōrero pērā ana. Kore au e kī, Yolo! Erangi koia ngā kīwaha e Māori, e noho Māori mai āe nei? Tika tonu. Na, e rata mai nga tamariki ki te reo Maori, o me whai ano tatou i te ahu o te reo. I haka matou ahau ki takoto e tai korero pena ki roto i te kura nei e ten pea e rima tau ki muri, hai runga tonu ano i tena haka aro nei ane pea ina haka haungia etahi o nga korero i roto i te reo, a e mea e mea tera e ka kaha atu te ii o nga tamariki nei te korero Maori. Na, ko tetahi, nako ano i haka takoto. Ā, teka, tae noa ki a Reka. O, āe. Nā, tahi ka horapa whānui tera koro, nā, nāku i tango mai i te reo Pākehā, ma, fake it till you make it. Āe. Engari, te pai o tera, e mārama tonu ana i roto i te reo Māori. Ā, ko wā koutou, engari, e hakahakai ana ahau i te hanga nei, e, kia ahu mai rā anō. I roto i ngā tamariki nei, kātahi anō pea ka mau, nē? Mā rātou ake anō e hanga. Mehemea ko ngā mātua e hoatu ana i ngā kōrero nei, nā, pēnei me tāku nei, teka tae noa ki a Reka, kāore pea i mau i te rōnga atu. Pēhea, me pēhea te reo Māori i ora ai? I roto i ngā ngā rangatahi e tango mai ana wētahi āhua nō tāwāhi kē? Āe. I pai ki au i a rātou i whakamāori ēnā kīwaha pēnei me te yolo, like a boss, nei koia ngā kīwaha rawe o te rua tekau tau pea ki muri. Hoi anō, i a rātou i whakamāori ake. Me taku kūara ka tonoki ki wēnā. Hoki muri koe āne, āe, āe. Āe. I a rātou i whakamāori, i whai tonu rātou i te ara o te hakaaro Māori. Nā te tikanga o te yolo, moe ana koe ki te yolo, moe ako ki te yolo. Yolo, ia, nā, nā, nā. Yolo. Ia, moe ana, ia, te yo, yo. Ko te yolo e mea ana, uh, you only live once. Ne? Oh. He aka rā, yolo. Nā, nā rātou haka Māori, ko te ehara i te tī. Nā, ehara i te tī, tī kauka, e te mea tērā rākau ki te tope atu koe, kua tupu mai anō, kua tope, kua tupu mai anō. Nā, i tō rātou haka Māori, ehara i te tī, Ehara koe, ehara koe te tī kauka, ka mate koe. Oh, tae ka tino pōhēhē kia te. Āe, hono, e pai ki au te ara. Āe, koina huri ki te reo Māori, o kau ki ngā iwi o tēnei rā moana, he aha te tī kauka nei? Āe. Tae atu me te like a boss, koe tā rātou, me he tē. Ka rewa e pai ana ki taku pōhī. He aha te tikanga o te nukua? Pai ana au ki tā koe te mea ko hau anō taku pōhī. Yeah, right. Kia pai. Te like a boss e kōrero hakanui noa iho tēnā. Mai ana koe Lycopos? Tino Ara, nō mua mai i au ērā kōrero. Ai. Nō te reanga 30 tāpiri. Nō Wiremu te raruni. Ai. Lycopos. Hoi anō, ā, nā rātou, rātou e whakamāori ana, ka panga atu rātou ko Mehe Tē, ko te roanga atu Mehe Tē Tēkura. Na, ko kona haka Maori Te Ae Wera ki waha. Na, ki au nei, tino pai tena. I, i au i haka ako. He te. Ai. Hea tona. He te taitokerau nei, e patero ke te te. Ai, ai. No reira, ko kore pai. Kore he ai te hunga korero nei ki te reo o te kainga nei, ne? Ai. No ana tatu, e, he te ano te te. E, hea tona tikanga, me he te? Me he te te kura, like a boss. Oh, e. Ai. You know, kua roa hau kita nei tena rarangi i roto i nga korero puta pehe ranei i runga i taku whaunu, a, hoi no, pahure noa atu ahau i ena kupu na taku kore hoki e marama, e ana ana ko marama au, ko mutu taku hipa no iho i nga kupu nei, ko marama, me he te, tetae ano e honohono taku kite ko te KTK. He aha ki a koe? Nau, he mārama nei a tera, kei te kata, ko te raruraru kē, kāore tō tātou reo e pērā ana, nē? Āe. Anō kia kaha te kata. Mea tātou e kata ana. Kai, kai tātou e kī ana kei te kata. Kī kī ana tātou e kata ana. Āe. Nā, e kei, i kei, Ei. Oh, pai ki a tu to pato noho e kata ana. E kata ana. Na, ko kororo e kai ana na. Awa ka pai mo ana e a te eka. Ko te whenua i ta ainge e te paro. Ia, o ta te wata tato o reo ki ta ari ke Morse code. Morse code. Ia, Morse code. Ia. E rangi i. Kari te, te, te, te kura e kura kare. Ia. He aha te. I mau atu i roto i te, ko te hakatauki e mea ana, mate atu he tētē kura, ara mai he tētē kura. Koia te. I ngā rā i mua, hore kau e pērā ana. Āe. I te mea, tētē noa iho nei, ara, e ara mai ana, e hore kau tae noa ki te kura. Āe. Pēnei me te reo au nei, he tētē noa ana. Āe, āe. Hoi anō, i roto i ngā kupu hou, ehara i te mea me hakamāori, pēnei me te clock it, ko kore koe ki. Karakatia. Erangi me kimi anō i te wairua o tēnā kōrero. He aha te wairua o tēnā kōrero? He tino mihi, ā, anei pea e kitea ai koe he kupu Māori e rite ana tana hanga. Ā, ko māmā e ai nei, nei, karakataira. Karakataira. Tahi matemate noiho, nē? Ko tahi noiho te matemate. Ē, koe e tea ko te ako pai, me ako mai e me pēhea te kori o ngā ringaringa, me pēhea?

Te ringaringa e āhei ana te mahi. E kore e hoe pena te horo te neko o aku matimatea. He mea ano, he mea mea ata pakitia me nei te anga nei. Ae teka, ia po kia te kau clockets. Haramai wenei u. Ia po te kau periods nei, kia rite ano te karapi o te ringa. Āe, kore roa, ko tino tau mātanga, ko, āe, teka, tēnei. Te slay. Kore roa, kore koe mōhio, tuana koe ki te whai kore, ko pera anō ngā ringaringa. Ko pera rawa te taunga o ō ringaringa, ko pera noho. He tangata mai ā-ringa koe i roto i ō whai kōrero e kī? Kāore. Taku pai tēnā ki taku tokotoru. Tāhena ka rongo wēnei tumu mō kupu. Tāhena ka rongo. Oh, me Alan. Kia nei ko ngā mea rerenga ringaringa pai mō te ako, me pēhē te rere o te ringaringa mō te poroporomiiti. Auē. Mo te ti ore ore hipi. Hai. Hoa noa, koia nga te reo o enei ra. Nae, toto mai ai tatou e a tatou tamariki ki roto i te reo kia mohio ratou he rawe ano te reo. Na koia pea e rautaki pai ko te haka Maori ena tu korero. Tena koe. Me te mea pai noki i roto i nga haka Maoritanga ko kona he wahanga e tiki atu ai tatou etai kupu tawhito ko roa e noho Pukapuka noho ana, he mau mai ki te, ki te ao hou. Hoi anō, koia te kemu haka mahana, te tikanga ko ahu atu tātou ki ngā kōrero a rangatahi. Pēnā kau kē au i tae atu, hoi anō, ki te koroneihana o te, o te Kuini, ko Kuini Wharemoea, Kuini Ngāwaihono i te Pōtene, ā, ka. Kuini Chelsea kē. Ahau, āe. Rāua ko. Ka tū mai. Kingi Ailid. Nā te mea, he rima miniti noa iho e toe ana. Oh, ka pai, e pēnei ana. Ko tā tātou mahi, e, ka huri rauna tahi miniti ki ia tangata, he tuku i tō karere, i tō kauhau ki ngā rāngatai. Ko te kaupapa, nā rātou e haka ingoa, ā, e oho rangatahi maranga mai. Nā, tahi miniti noa iho ki ia memo o tēnei whānau, ka tū atu, ka hoatu i tana kauhau ki ngā rangatahi. Nōreira ka pēnā tātou. Nā, me, me kake haere i te kaumātua o te tangata, nē, me tīmata ki te mea tamariki rawa. Kia pai. Ka kake haere, ā, tae noa ki te mea kaumātua rāua i waenganui i a tātou. Ka pai. Nō reira, ko koe te tamariki, waenganui i a tātou, ka tīmata ki a koe, Chelsea. Te kaupapa e oho. Āe, e oho rangatahi maranga mai. E kauhau ana. Kauhau ana, e tōhea tō kauhau ki ngā rangatahi, kia oho, kia maranga. Me tūturu ki te kamera kia tino wairua whakaihiihi. Nā, tēnā kamera. E mene mene mai nā kia koe. Nā, tuku ana. Ko ngā taitamariki katoa o te motu e akoranga ana ki a koe. Ū, nō reira, i tāku rongo i te kōrero nei, e ara, e oho rangatahi. Maranga mai, ka whakaaro mo te whakatau ki Haramai e tu te huru ma Haramai e noho, e tu te huru pango, hana tu e haere. No reira, e rangatahi ma, ko te tino whakaaro tenei ma matou, kia kaua kia kaua e huna mai te ao. Ne ko na to matou tenei ao hurihuri, um, mena he kororo tau, tukuna. Mena he mahi tau, mahia. Ā, kua roa te wā kua tērā pea kua huna ngā rangatahi i ēnei mea i te kōrero, i te mahi, engari nā mātou tēnei wā. Nō reira, e oho rangatahi mā, maranga mai. Haramai, Jazzy. Turn the pine. Mōku, ko tēnei take, ko tētahi o ngā take nunui ki te hunga rangatahia nei wā, ko ngā take tōrangapū, ka kite i ngā arohaehaetanga o te pire, pēnei i te pire mō ngā mātāpono o te Tiriti, mō ngā take ka mahia mai e te Kāwana nei. Ko tāku, ki taku whakatupuranga, e oho haere ki te pōti. Ngāwari noa iho te tuku noa i ngā karere i runga i te pae āhua i runga i hea raini, engari tāku haere ki te pōti, kātahi, āta whakaarohia, āta ako he aha ngā take e kaingākau ana ki a koe i reira mana i tō pōti. Kia ora. Ko koe anei. Am I? Ā, e oho rangatahi maranga mai, ā, Ko ngā tino nou e rangatahi ana, e tino pakeke ana te ao hei tāu, tino kino ana te ao ki a koe, pono ana ēnā i ōna wā. Hono kia whirinaki atu koe ki tō ao Māori, ki tō reo Māori, hoki koe ki tō marae, ko konā anō he oranga mōu. Pēnā he mahi karanga, he mahi whaikōrero, he mahi rīhi raini, he mana anō kei roto i ēnā mahi, ko tō aroha ki tō marae, nā, ka hakahokia tēnā aroha ki a koe i roto i ngā tau, i roto Ā, i tō ranga ko konā he, he haka māmātanga. Ā, koia aku, taku karere ki ngā rangatahi. Hau, e ngā taitamariki, e oho i te moenga, ara mai i te atatī. Parahi ō niho, haere ki te whakapaipai i ō, i tō kāinga, i ō. I tō motokā, haere ki te kite o Karani, o Tupuna, te poro i ngā wahie o rātou, ka mutu i tērā, hoki atu koe ki te kāinga, mahi kai, mau ake me tō whānau. Koia kiau nei ko te maranga. Te maranga ake, te oho mai. Kia ora. Kia ora. E ano nga timatanga kura. E oho rangatahi maranga mai. E oho rangatahi maranga mai. Pono marika te korero nei ko koutou nga rangatira apopo period. Nā, ina kaha koutou ki te ako i ngā mātauranga a ō koutou mātua tupuna ā tōna wā, e ao tētahi iwi ko koutou. Kama! Kātahi koutou ka kīia e te ao nei, Ae, kua click it kau te hu. Clock it. Clock it kau te hu. Kua clock it kau te hu. Arā, kua slay. Nā, kātahi koutou ka tū mai he Māori big back. Ā, ā koutou mai,

E tika ana ngā kōrero e kiunga te haere mai ki tēnei hōtaka ki te hakarongo i wā tātou rangatahi e puta kōrero ana haramai te pai. Engari ki a koutou ngā tamariki e te kōrero tika e tuku atu mā koutou, hangangea, Tō whare kia tika i mua i tō haerenga ki te hanga i te whare o te tahita. So, fix up your own backyard before you go and speak with anybody else. Koe tēnā ko te kōrero he he nau, eh, kia tika, kia, tika wa koutou mahi i roto i tēnei ao, te mea ko koutou ka kai e alahi a, a tātou ki te haere ki nō reira. Mutu, um, Me tuku, me tuku koutou ki te motini, kaua e ngau tuara ina kore koe e haere ki te motini, kaua e korero i te mea kore koe koe e whare ki te motini. Nō reira koe wena ko nga kokore e tuku atu ki a koutou nga rangatahi he mihi atu ana ki wene o a tatou rangatahi e kiu e tuku nei ma nga korero e kuare nei taua ki wa ratou. Ā, e tika ana he question mark kei runga i wā rātou taka. Nō reira, ko ora kau kōrero koe atu i tērā, mihia tonu kia rātou, kia koutou. Kia ora. Ātaahua. Tēnā koe, Lynn. Pai. Pai ki au, ēnā kōrero hei haka kōpani ake, haka ehihi anō e te rangatahi. Kua pai ki uta. Ko Pae ki uta. Āe. Nō reira, kua tino slay wā tātou kōrero i tērā nei. Māku e titiro hore e kongakonga e toe ana. Nē, i runga i tēnā, ko te haka kapi tēnei i tā tātou terenga e mihi ana ki ngā kaihakarongo, ā, ko te reo rangatahi, ko te reo kaumātua tēnei e mihi atu nei ki a koutou. Tēnā koutou katoa.